Thobela. Ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Makgabo. Ke le tshwaretše ditaba tše dibose. Gomme ke tlo kgopela gore le subscribe, le like video ya rena gore gore le kgotle button wo ya go ba le thumbs up, le share video tša rena le batho ba le ba ratago.

batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng okay um bagagešu go bile le pone tše tharo tše le gore ke bile le tšona dipono dipono melaetša e le gore ke hweditše go tšwa go mangeloi um the reason why ke dira video yeke ke ka baka la gore ka nako ye nngwe ba go bontšha something but ba se go botse gore na eh, this, this message ke message wa moketekete nako nngwe yes ba kgona go botsa lebitso la motho gore message o strictly kwa moketekete but wa kgotšele gore ga ba go botse gore na motho o dula kae goba nako nngwe ba kgona go botsa gore motho o dula kae but wa kgotšele gore wena mo o dulang gona ke kgole kudu le mo motho a dulang gona obviously o ka se kgone go ya mohlomong ebile a ba go fe le di-number tša gage mo e le gore ka kgona go mo founela wa kgona go mo fa molaetša mare ka gore matša lekgono re na le um social media then ke a tseba gore ke setse ke tlisitše molaetša o ka tsela yeke molaetša o ka kgona go fitlha go batho ba e le gore o swanetše go ya go bona melaetša ke tlo go e bolele ke meraro ga se melaetša ya motho o motee ke melaetša ya batho ba bantši meletše e ka ya go mašabašaba a batho so a re thomeng ka melaetša rena wa mathomo ke bontšhitšwe ntlo wa ka mokgole ke bone ka ona ntlo ena ga se ntlo e kgolo ke ntlo e nyane and then ba mpontšhitše ntlo yela ba mpontšha gore ntlo yela ga ya thekgiwa ntlo yela ga ya tlensiwa Ntlo yela ga ya šireletšiwa. Ntlo yela ga e gabotse. And then ba mpontšha lerebiši. Ba mpontšha lerebiši. Go na le lerebiši le lore le a romelwa ka mola motseng ola every night, bošego bo bongwe le bo bongwe. So lerebiši le le ka bereka as a monitoring spirit goba kgotsa le gore le tla go dira tše dingwe tše le gore di tla le tla go di dira dilo tša go se be gabotse ke ka baka leo kgotsa le gore ka nako e nngwe forogo motho ga a tsoga o letša robetse boroko bo bo deep deep deep mo e le gore motlhomo o ile o paletše le ko go tsoga bošego a rapele a rapelele protection a rapelele bana ba gage Ga a tsoga fo go hwetše mmele o lapile, mmele o thenegile. O ka re o letše o bereka somewhere, o ka re o letše o bereka somewhere. Ee, ke nnete, batho ba go seleka, batho ba go loya, ba kgona go tla ba tla ba tša mmele wa gago, ba tša spirit sa gago bošego, ba ya ba yo se berekiša kae kae. Go na batho ba e le gore ba lela ba berekišiwa kae kae, mašego o hwetše ba lela ba lema ka mašemong, o hwetše ba lela ba aga dintlo, ba lela ba foroma ditena, jwalo le jwalo. ba bangwe ba ba šomiša as di-transport o kgwetše le gore ge batho bale ba o bereka mmušo o le wa bošego o le wa lefifi ge ba ya ba ya kae kae ka kae letshe ke batho ba go tšwa mo limpopo polokwane motlho mongwe ba ya gauteng o tlo kgwetše le gore ba nametše mmele wa gago ba nametše spirit sa gago in the form eh, of your body ke transport ya bona kore wena ka se sebaka ba o dirile transport ya bona ba o nametše mo godimo ba flya ka wena so go na dilo tše dintši tšelo dila di diragala bošoge re robetše ge re ka se ke protect ka re ga lapa le go na le lerebiši le le gore le atla bošego lerebiši lela le tsena mola ntlong mola godimo mola go na le setena kwa godimodimo la ra bona setena sela sa sela sa go kgomana le roofing le dikapa tšela tša tša roofing so somewhere mola godimo mogana mola stileng sewe go na le molete molete o ke molete le gore o epile ke dinonyane ra tseba gore na nonyane tše le gore di dula mo magaeng a rena di phela le batho nonyane tše ke nonyane tše le gore modimo o di bopile gore di phele le batho ke nonyane tše o tlo kgwetsa di kgonne o dira setlhaga ka mo lapeng ka mo jarateng goba ka nako nngwe di epa mola um lebotong lela tša epa and then tša dula ka mola le bana ba tšona so leribiši le ke bošoge letla le tsena gona mola dinonyane tšela di epileng gona la tsenela ka ntlong ke do sebona ntlo ena le ceiling or jwang maybe le tsena ka kwa la kgona go tsena ka ra ceiling from there le kgonne go tsena ka ntlong ga ke tsebe mare ke mo e le gore le tsena gona and then ke le bona le rebešile ke bone part ya lona sort of um lephego ka le bone gore re a le bona la subelela ka sepiti ka mo ntlong ka mowe and then ka moragonyana la tswa la tšhaba because le a feela gore spiritually re a le bona le thoma go feela restless nakere then that's why le tswa le tšhaba a ke ra tswa re mo le ga setse o ka mo gera ka mo gae ka mokhi either o tlo tshwarega ge e le gore lapa le strong lapa le le thekgilwe ge e le lapa a le strong moleola o sa tlo kgona go tšhaba so ke ntho e tlagetšeng ka lerebiši lela so ba mpontšha um lona lerebiši leo ba mpotša ba re um mme wa ka mo motseng owe ba re protector lapa la gago protector bana ba gago nako ngwe bošego le robetše Le ipotša lena le robetše santhefang, memoya ya lena, your spirits, di tšeerwe, di ilo šomišiwa kaekae? Bana ba lela ba šomišiwa kaekae? Gosasa ngwana ga a le ka tlase, ngwana ga a kgone go concentrata, ka gore ngwana moya wa gage o lapile, o lapile mo moyeng. Ba affecta your souls. Batho ba ke Di energy vampires. Batho ba ki ba recruiter di souls. Ba joiniša batho, batho ba gona ba sa tsebe. Ke ka mokgwa e le gore ba joiniša batho bothakathi ntho e ba e dirang. Ka noko ngwe ba tla ba tšea moya ola wa gago, spirit sela sa gago, ba ya ba se romela ga Muketekete gore ba se fa ditlhare gore se ye solo ya ga Muketekete. so that is why di needa protection ka gore ba tla thoma ba etla ba o šomiša as a spirit next time a ba sa o šomiša as a spirit once fela they are in control ga ba se tšele gore ba kore hypnotism yela ba e dira mo go wena e complete ba tla tla ba go botša straight gore e tla ene o tla ya go bona o tlo kgwetša e le gore yanong wa participata fully Ga o sa gapeletšiwa. Gore na o tsene jwang wena ga o tsebe. Mara o no bona wena everyday o dira dilo tša mohuta o nowe. So, mme wa ka lapeng leo ba re, Protector lapa la gago. Protector bana ba gago. Protector motse wa gago. Ge e le gore wa tseba gore wena ka se sebaka ga o na tšhelete ya gore o ka ya kae-kae wa nyaka thušo, lapa la gago la tlinswa, lapa la gago la thegiwa, at least koropa ka meetse a letswai. But o se ke wa rely go ona for a long time. E re o ntše o koropa ka metsi ao a letswai o bane wa kokotletša wa kokotletša, o tlo o kgone go kry-a motho then o kgone go thekga lapa la gago, lapa la gago le tiye. Di monitoring spirits tšeoe, dibatana tšeo ba di romelago, tšona di marebiši aoe a sa hlole a sa kgona go tsena. Why ba romela lerebiši? Lerebiši ke e nngwe ya dinonyane tše e le gore they are very very spiritual. go na le dinonyane fela tše le gore they're just normal birds they're not spiritual tšona bathakati ga ba nke ba di šomiša because ba ka se kgone go di šomiša ba ka se kgone go di control goba dinonyane tše e leng gore they are spiritual bird they are very very powerful kore ke dinonyane tše e le gore the mente gore ge di tla goba go e bona ka mojarateng e bane e tliša molaetša o mo itseng wa go tšwa go mangeloi a gago Mara yaanong bathakathi ba tseba gore these baits are very powerful, they are very spiritual, ba thoma go di manipulator, ba thoma go di šomiša, ba thoma go di controller, ba thoma go di roma, ba thoma go loya ka tšona. So go na le leribiši ba rile a tla ka lapeng bošego. Protector lapa la gago, leribiši le se ka tlhola le sa kgona go tsena. Ke molaetšwa mathomo. Molaetšwa wa bobedi, molaetšwa wa bobedi ba mpontšhitše taba ya mošimane ngwana wa mošimane ka mo lapeng ngwana wa mošimane o na le mengwaga e maybe between, between 10 and 16 goba nka no re between 10 and 18 mare kudu ke bone 16 so ngwano ke ngwano e leng gore o tseba bolo kudu-kudu-kudu soccer o rata go raloka soccer ene wa kgona ngwanoke ngwana o na le talente a se ngwana e le gore o no decide gore re raloke bolo no ke talente ya gagwe ke ye nngwe ya di-gifts tše e le gore o di file ke modimo go na le a purpose ya rona why a filwe yona mpho yeke o swantse a direng ka yona mpho yewe mo lefaseng leke ngwano ge a ka gola a le protected a raloka soccer ka mokgono o tlo feletša a ralokela dipolo goba di-team tšela tša tša go tsebega kudu-kudu di-team tšela tša ba very very successful ngwana o sa tlo huma o sa tlo ba tšhelete e ntšhi from yona talent a e fileng ke modimo and purpose ya gore a fuwe talent ye ke gore o swanetše a thuše batho ba bangwe o tlo thuša batlhaki o tlo donata go bana ba ditšhuwana o tlo donata a thuša bana ba e le gore ba nyoko ya diversity ba nyoko tšwetša thušo tša bona pele o tlo thuša mašabašaba o tlo thuša lefase batho ba bantši ba tlo benefita ka mpho ya gage jale bothata ke gore the enemy le naba le bone mpho ya ngwana ba šetše ba e bone ba šetše ba tlhotše future ya gage ba e bone future ya gage gore future ngwane ke future e botse kudu kudu kudu very very bright Ene ba bone gore ngwanoke ga a ka kgona go fitlhelela yona talente ya gage yeke. A ba le mahumo a e leng gore o filwe ona. Ngwana o sa tlo thuša mašabašaba. Jwale the enemy ga a nyake mašabašaba a thušega. The enemy ga a nyake go bona batho ba phela gabotse, batho ba e ba successful, batho ba sa sokole. The enemy o nyoko bona tshokolo ka gare ga maphelo a batho. o nyoko bona dillo le ditlaišego ka gare ga maphelo a batho o nyoko bona batho ba sokola batho ba sena tšhelete ya go reka dijo gore ba kgone go committa di-crimes ka gore crime gantši e commitiwa ka gore batho ba sokola the enemy will make sure ya gore go seka ba go ba le mebereko batho ba sokole batho ba thome go utswa bana ba lese dikolo bana ba thome go ja dinyaope ka gore ka ga a gona dijo

Jale ge ba bolela ba re ngwana o tlo ba le bothata e segale. Ngwana o tlo thoma go lla ka maoto, maoto, maoto. Ngwana o tlo imela ke maoto. Maoto a ngwana a tlo ba bohloko. Ba tlo mo atheka maoto. Gore a sa tlha sa kgona go raloka soccer. Ngwana o tlo thoma go tswa fa go ya practicing. Ngwana o tlo thoma go tswa fa go ya bolong go ya go raloka. ka baka la gore ba dirang ba atheka maoto a le a gage ge maoto a le a fila peine a thoma go peina ngwana ka ra mogopolo wa gagwe tlo thoma go tlala many negative thoughts di-thoughts tša gore o seke wa ya wena kwa tshwana maoto a bohloko o seke wa ya

ke melaetša e meraro e le gore ke e hweditše go ba e le gore le tlo kwa melaetša ekhe o ka kgotsa le gore melaetša ekhe bolela le wena ema ka maoto o protecte bana ge le ka itheletša melaetša ka mokana yona e lebane le le bomma molaetša mathomo ba re mma protecta lapa go go a senyega ka lapeng molaetša bobedi mma protecta ngwana wa mošimane something very bad se tlo diragala ngwane kua mošimane molaetša wa boraro wa mafelelo ke bontšhitšwe motho wa mosetsana go ba le kgarebe ke motho e le gore a ka ba le mengwaga ya gage between 25 and 35 o itekanetše ka seemo ga se gore ko motelele and then o na le mmejana ga se mmele o mogologolo e no ba mmele ola wa o no itekanela o mo botsana So this person o na le mogwera, mogwera wa gage go mo lebeletše a ena le mogwera wa gage o tla bona o ka re mogwera gage ko monnyane go yena kore it's either motho ke bontšhitšeng yena mokgotsi o khiwa gage ko monnyane go yena ka mengwaga, goba ba lekana ke dithaka, mara jale mogwera o k'wa gage, y a lebelele ga bonnyane ka baka la gore o na le mmele o mosese, ko mosese ka tlhago, ke e slender, and ebile e ga se o motelele. So ka gare ga molaetša o khe ke ntho ela gore motho ke bontšhiweng yena, this main character, se sekwa between 25 and 35 ke motho e le gore ga e le gore wa bereka wa šoma o bereka as a nurse ke mooki goba o bereka sepetlele o thuša batho assistant nurse goba o bereka sepetlele jwale ka moapei ke o mongwe wa batho ba e le gore ba apeya ka sepetlele ba apeela balwetši goba ge e le gore ga bereke sepetlele ga apeele balwetši but mo a berekang gona o apeya ke pleke batho ba bantšhintšhintši e ka ba pleke e le gore ke ya bana ba ditšhuana pleke e le gore motlho mongwe ke um batho ba bagolo batho ba go tsofala mare ke pleke le e leng gore ke batho ba bantšhi o bereka as a cooker goba as um mothuši ke ka mokgwa ke mmoneng ka gona ene ge e le gore ga a bereke a tsebe gore motho wa gona a tsebe gore o tlo kgwetsa mmereko e segale maybe this person ga a bereke ke kgale nyakana le mošomo o tlo kgwetsa mmereko e segale a ka kry-a mmereko as mooki a nurse goba an assistant nurse goba sepetlele e le motho e le gore wa apeya goba anywhere mo e leng gore ke lefelo la batho ba batšofadi um batho ba go sokola um bana ba e le gore ke ditšhuana o tla ba bereka lefelo la mohutu nowe a bereka bjalo ka moapei and then wena sesi wa between 25 and 35 years ba re bothata ba gago ke ditlhong o motho e le gore o na le ditlhong o na le ditlhong ka tlhago ke ka mokgwa o leng ka gona Mara jwale dihlong tšela di worse, di worse. They are out of control. Ga o ketiwe, jwale ga di sa le normal jwale. Ba re um ke some of the chakras di tswalelegile, di blokegile. Ba re o tšhaba go ema pele ga batho, wa ipolela, wa fa speech, wa dira presentation.

Ba buša ba re the solar plexus chakra e blokegile. Ba re ditlhong tšeo a di sepele, a di sepele. Ka nako nngwe meleko, bathakathi ba kgona go romela meleko e leng gore e bloka di-chakras tšela. Gore wena o phele ka fear, wena o phele o tletše ka letšhogo le lentšhi, um o be le dihlong, o tšhabe batho, kore o no ba out of place. ke ka mokgwa o leng ka gona ande yona this thing di-chakras tše tša go blockiwa di dira gore di-opportunities tša gago tše dintšhi tše dibotse di fete di go fete ka gore ge o ka kgotšele gore ba o bitša interview and then wena o na le ditlhong o tšhaba go bolele kwa interview o tlo kgotša ba go tsepeletše ka matlhong wena o tšhaba ba lebelela ka matlhong ba botšha di-questions o lebeletše fase ka baka la gore o tšhaba gore o ka ba lebelela o tlo tlala ka letšhogo o tlo dira di-mistakes then ba ka se go tšee ba ka se go tšee o tlo feta ke mmereko so letšhogo le ga le normal ga le normal o swantse o fixe dilo tša gago o needa protection on your body o needa cleansing o tloše letšhogo lewe gape nto engwe e nyakang ko balansa di-chakras tša gago ba re wena le mogwerokhi wa gago mogwera wa gago ba re ke motho e leng gore o o very manipulative wa o manipulator wa go tlaetša o bona go loka ga gago o tšea bjale ka setlaela le ge e le gore a go bontšhi ba re mogwera o rata go kgopela too much o phela go kgopela dilo o phela nyaka thušo mo go wena ditšhelete Ga e na le mathata o llela mo go wena. Nako ngwe o pretenda as if o na le mathata, a bolela maka, a nyaka thušo ya gago. O phela a nyaka gore wena o phela o dutše le yena, itea o ka re yena wa šuega. Just because o bone something from your side. O bone that fear mo go wena, o bone dihlong tšela tša gago. Then o itea o ka re le yena o ka mokgwa o ne o we, and ebile o itea o ka re yena o worse. Mo e leng gore wena o phela o mo thuša, o phela o mo fa a shoulder to cry on. o phela o mo guida wa mpontšha wena ebile o mo fa tšhelete go na tšhelete le gore o mo file yona wa o tlo mo fa tšhelete e le ge o mo thuša ba re you keep on helping this person over and over o thuša motho ke gore wena ebile o šale o sena selo o kgona go tšea the last thing that you have o mo fe yona ga e kgopela wena o šale o sena selo ba re ke ka mokgwa o lokileng ka gona Maruyane go loka ga gago ga e sa le go loka mola ga tlhago gola e le gore wena o file ke modimo go feteletše something se fetile mola se dira gore wena o be worse dilo di be worse kore yonong ke ntho e la gore yonong wena ka boswena o blocka matlhatse a gago ka go loka moo ga gago so ba re go na le ntho e tlo diragalang mo go wena mo e le gore o tlo nida thušo ya this person Thušo e le gore o tlo e nyaka ya mogwera gago ga se thušo e le gore ya mana le tšhelete. Ga o tlo kgopela tšhelete. Mare o tlo nida support. Maybe go na le mo swantše o ye gona, go na ntho swantše o e dire. Ene gana mo yang gona, ntho swantše o e dire ke ntho e le gore ya mana le mahlatse a gago, ya mana le success ya gago, ya mana le dimpho tša gago, ya mana le lehumo la gago. And then go ya go kgopela mogwera gago gore a o thuše, mohlomongwe a o felesetše or something. mogwera o sa tlo gana ka se dumele o tlo botša gore yena o lapile ka sepitinyana o tla change a botša ile gore yena wa lwala a bolela maaka o tlo tseba well o tlo no tseba o no gore mogwera gago o bolela maaka mare ka o ka la gore throat chakra e blokegile o tlo palela le ko o mmotša gore mogweraka o mpotša maaka mare ba re deep down ka pelong ya gago o tlo balabala Kore o ya go o tlo ba le conversation le mogwera gago mara inside your heart mo e le gore o tla ba mmotša gore o mpotša maaka no se nyake go nthuša and nna ke o thušitše ka dilo tše dintši why o ntira so so ba re ka mokgwa e le gore ba tlo ba tlo go bontšha gore na botse mogwera gago ke motho wa mohuta mang ba re mogwera wa se motho wa nnete o sakha energy ya gago ke motho e le gore o phela a nyaka o phela dimanda too much mo go wena and then a ka sela o thušitše ka selo ke motho e le gore o tla go wena go botša maaka a nyaka gore wena o mo thuše over and over again and yena a ka sela o thušitše ka selo motlhagong le ka ra mathata a ka se tsogile a o thušitše ka selo so ke molaetša wa boraro o le gore ke o kgweditše a ke sena molaetša o khuwa kwagala na tlhokomela mogwera wa gago this person wa phela kgopela too much a demanda too much This person o pretend as if yena wa sokola and yena ga a sokole. O nyaka go huma from wena, kore o stealer your light, o sakha your energy, wa go manipulator, o o dira setlela, o o tšea bjalo ka lešilo. And then go na le ntho e tlo diragalang e le gore e amana le mošomo wa gago, goba mošomo e le gore o sa tlo o humana. and then go na le ntho e le gore wena swantse o e dire ya go amana le mošomo o nngwe ye e leng gore ntho ya gona go se no e dira e tla bula matlhatse le matlhogonolo dilo tše tse tlatla ka ra bophelo ba gago ke mo e le gore dimpho tša godimo gona ke mo e le gore lehumo la gago le gona mogwera o sa tlo gana go thuša because wa tseba already gore dimpho tša go di letše mo kae goba ka kwala re yena eme ya ko go manipulator ko o bona wena o safara yena phela demanda from wena mogwera o wa gago ga a seleke ga a loile ga tetee o no ba le pelo e selege o nompa sa go rate eupša a go šomiša and then letšhogo lewe a le tlogo mo go wena ditlhong tšewe ga se ditlhong tša tlhago a di sepele tlinsa mmele wa gago blokolla di-chakras tša gago o se ka tlhola o sa ba le ditlhong o se ka kgwetša ebile o ina le ditlhong tša go bolela le di-colleague tša gago e ba free jale ka, ka nonyane e ba free that's what the universe wants from you ke molaetša meraro e le gore ke e hweditše E tla bolela le ba bang ba lena. Gomme ge e le gore e bolela le wena, ema ka maoto, dira the right thing. Ge e sa bolele le wena, it's okay. Ke a leboga. Le be le letšatši le lebotse.